Um, ers i'r gystadleuaeth meddwl y dysgwyr neu tŵls y dysgwyr wedi newid i'r rheola bod rhaid canolbwyntio ar yr iaith lafar a'r um, y dylanwad a pethau ydych chi'n neud efo'r Gymraeg yn hytrach, yn hytrach na jyst sgwennu cerdd mm. o safon. Dwi wir yn meddwl bod hynny wedi newid agwedd y gystadleuaeth a'r bobl sy'n ceisio am y fedal. A dwi'n meddwl bod pob un o'r cystadleuwyr, nid jyst ni sydd wedi ennill, ond pob un sydd wedi ceisio am fetal o dysgwyr, mm. maen nhw'n mynd i gario ymlaen efo'r Gymraeg. Dyna'r dyna, dyna, dyna effaith mae'r uh, fedal, mae'r gystadleuaeth wedi cael ar bawb sy'n rhan ohoni, a mm. mae'r hyfryd gweld pob un ohonyn ni. Mae, mae Cymraeg yn jyst yn rhan o'n bywydau ni rwan, yn bywydau pob, ni, pob dydd ni. A da ni jyst yn mynd i gario ymlaen yn siarad Cymraeg bob dydd ac yn ceisio ysbrydoli eraill a hmm. dwi'n siŵr gawn ni ddylanwadu ar o leiaf un person arall, dwi'n siŵr. Um, a dyna sy'n mor hyfryd a wedyn bydd y bobl da ni'n dylanwadu arno yn mynd trwy'r un broses o hmm. ymwneud efo'r edd a'r Gymraeg a wedyn ein plant a plant pobl eraill a dwi wir yn, dwi'n gwybod bod Bod fi efo rhyw wbath at yr Urdd ond wir dyn- ma' it all comes down to the Urdd i fi anyway. Fatha dyna pam dwi yma beth bynnag. Yym. A fi, a fi, a dwi swn i wir yn yn Oh gosh, yn, yn wel, swn i, swn i wir yn drio perswadio unrhyw un sy'n ddysgu i feddwl am cystadlu, cystadlu yn, yn yr eisteddfod, yn, yeah, yn eisteddfod yr erdd. Um, os mae'n ar-lein neu os mae'n yn berson, gobeithio yn y dyfodol, yeah, um, achos mae'n just, mae'n agor gymaint o drysiau, ond just i fi, am y gyfle i gyfarfod dysgwyr a siaradwyr um, a just, yeah, dwi just gobeithio bod um, unrhyw un sy'n gwylio, unrhyw un sy'n gwylio ni'n sgwrsio um, heno yma, um, os maen nhw'n meddwl am cystadlu, dwi just really gobeithio, um, swn i'n really deitha nhw just, just, yeah, go for it, uh, achos mae'n really yn newid ie, mae'n ma newid dy fywyd rili heb swnio'n rhy cheesy. Um, a ie, yeah, dwi rili really yn diolchgar i'r Urdd am bob dim. A mae'n hyfryd achos er, dwi ers, ers yr Eisteddfod wedi cael gymaint o pobl yr Urdd yn, yn, cystad, uh, sorry, yn, yn cysylltu yn deud, o, oh, ti eisiau cymryd rhan yn y fideo yma, neu ti eisiau cymryd rhan yn y sgwrs yma, neu sut oed ti, sy'n mae pethau ers yr Urdd, ti'n gwybod, a mae'n Mae mor hyfryd faint o gefnogol ydy yr urdd. Um, yeah, mae'n just, mae'n oh, mae'n anhygoel, a dwi just really methu reis y bod. Ti'n ei fi'n dreis rwan, haid. Touchy subject. Sorry, eto, os o'n i'n gorfod ifanc, os o'n i'n bengaf, os o'n i'n gystadlu eto, os mae hynna'n... Um, ond oeddwn i'n yn jocio am er, sut um, sut oherwydd doedd na ddim, um, oedd yr eisteddfod yn gwahanol blwyddyn diwetha. Nath Nariad ddeitha fi, fyddai'n un o'r quiz questions yn y dyfodol o'r erd, pwy nath ennill yn 2019, a ddim gael yr fatha reigning champ ti tan mae'r, ia, oeddwn i'n chwerthu mewn hynna, so dwi'n edrych ymlaen i gweld pwy sy'n mynd i ennill y blwyddyn yma. Dwi'n edrych ymlaen. Yeah. yeah.
Wel, dwi eisiau jyst dweud, um, dwi'n cytuno yn hollol gyda chi. Um, dwi'n meddwl, dwi eisiau dweud i, i unrhyw un sy'n um, sy gwylio hynny yn, yn dysgu, just cario ymlaen. Um, mae'n iawn i, uh, i gwneud camgymryd... Cam, uh, dwi ddim yn gallu... Fel hynny, mae'n iawn i gwneud camgymeriadau. Um, dydych chi ddim yn gallu cael popeth yn, yn perffaith iawn, ond mae'n just dewis i siarad. Mm -hmm. Y dewis, um, mae hynny yr y peth pwysig, a mhm. dydy hi ddim yn just iaith. Mae'r ma, Cymraeg, mae'n mae, mae um, ffordd i, i fyw, a ah. mae'n mae ffordd i I ddeall mwy am, am Gymru, ond mwy am dy hun. Um, a ie, yeah, baswn i'n just dweud cario ymlaen achos dydych chi ddim yn, yn gwybod beth gallech chi wneud yn y dyfodol achos o Gymraeg. O, oh, fi'n hollol cytuno efo hynna. Swn i definitely yn deud yr un peth. Os mae unrhyw un yn dysgu Cymraeg, um, jyst chwiliwch am bob un cyfle i ddefnyddio Cymraeg bob dydd, dechrau dechreuwch bob un brawddeg um, yn Gymraeg a jyst triwch ffeindio bob un cyfle i siarad um, a jyst paid byth bod yn ofyn os da chi'n gwneud camgymeriad. Da ni gyd yn gwneud camgymeriadau, mae'n just, mae'n rhan o'r broses a mae'n werth o Um, a dwi just, yeah, a just cofiwch, mae yna gymuned mawr, enfawr, ar draws Cymru, ar draws y byd, o siaradwyr, o ddysgwyr, a da ni gyd yma efo'n gilydd yn dysgu bob byd, so, yeah, just croeso i'r teulu, os da chi'n dysgu Cymraeg, croeso!